Welcome to today fresh manna, power hungry. That story dey for Second Kings 11. When Athaliah Ha- Ahaziah mama see say im pikin don die, e come kill everybody for the king family. So King Joram daughter Jehosheba, wey be Ahaziah sister, escape with Ahaziah pikin, so dem no kill am with the other king children. Jehoshaphat keep the boy with him nurse for one room where dem dey keep things inside the temple, so that Athaliah no go fit see am come kill am. The boy dey inside God temple for six years, when Athaliah dey rule. Then for the seventh year, Jehoiada wey be the priest come send message make him go call the soldiers and the guards oga dem make dem meet am for the temple. where he for make covenant and swore with them. Then he come show them the king pikin, come command them say, This na wetin una go do. Una go dey come work for Sabbath day, make una divide una self into three groups. One part go dey protect the king palace, another part go dey for the the saw gate, and the other part go dey the the gate when they when they the guards the guards. Una go choose as una want to take the guards all the palace them. Di remaining two part wey no dey work for Sabbath day go dey protect God temple. Una must always guide di king with una bow, arrow and spear and make una kill anybody wey waka anyhow come di area wey di king dey. Whenever di king dey do anything, una must dey with am. So di soldiers oga come do everything just as Jehoiada command dem. E bring all di men come. both those wey dey work for Sabbath day and those wey no dey work. Jehoiada come give the soldiers oga King David spear and shield wey dey for God temple. The guards hold the sword, the bow, arrow and spear dem come take am take dey guide the temple where the king dey. Dem dey guide everywhere from from right to left and from their altar go reach the temple. Jehovah da bring di king pikin kon kom and kon crown am kon giam God law. Dem da kon make am king, anoint am, kon clap for kon dey sey, God save di king. Wen Ataliah hear di royal guard dey shout dey shout, im kon go meet di pipol for God temple. Di Ataliah kon look well kon si king, di king sidan near di pillar akordin to dia tradishon. Those when they when they command and they blow trumpet stand near the king, and all the people for the land they happy and they, they blow trumpet. Atalaya come tear in cloth, come they shout, This na plan, this plan no work. Una really plan this one no. Then Jehoiada come tell the soldiers, make una carry Atalaya go meet the guard for outside. Make una kill anybody when won't stop una. di priest give dis order so dat dem no go kill Athaliah inside di temple. Dem hold and drag Athaliah pass where horse dey for di king palace, come kill am for there. Den Jehoiada with di king and all di people come make covenant say na only God dem go dey always dey serve. Di people come go scatter di juju, di juju house dem and di altar dem. Dem kill Mattan wey be di juju priest for di altar front. Jehoiada kon put guards for di temple, so dat hin sojas go sojas oga, di guards oga and di pipol kon take di king from di temple go di palace thru royal bodyguard gate. Den di king kon sidon for di throne. Evribody for di land begin happy, bikos peace don dey di land afta dem kill Ataliah for di royal palace. Jehoiada kon rule. Hin be Jehoiada na seven years old wen hin start to dey rule.

Interestingly, her name mean Yahweh dey great. She be pikin of wicked king Ahab of Israel and Jezebel, and she marry Jehoshaphat son, Jehoram, wey later cause serious spiritual wahala. As person wey grow inside corrupt family, she grow inside environment wey reject God and embrace wickedness. How person go wicked reach like that? Grandmother wey no get human feeling, wey im power don build sotey she kill her own family line just so that she go fit sit down for the throne. She use the death of her son take advantage, come order make them kill all the royal heads so that she fit take power. But God no gree, he preserve the royal line. Jehoash they come they rescue and hidden by an auntie Jesheba. If person check the phrase wickedness for high places, he go see one name for them, Athaliah. Her hunger for power strong so she go any length to collect authority and even longer length to keep her. Atalaya life dey remind us say power wey nobody dey check fit corrupt person completely. She remove every rival wey she see and put herself for throne. She come promote Baal worship for the land and according to Second Chronicles twenty four seven, she use the dedicated things for God house take ba- take do Baal worship. For six sense, she occupy David throne illegally, even though Judea king suppose come from David line, as God talk for First Kings nine five. Power dey dangerous wen person no dey see am as stewardship again but as entitlement. Atalaya believe sey throne belong to her simply because she want am forgetting sey every seat of influence na God get am na im dey give na im dey take am away. Her story warn us sey ambition wey no get consecration na trap and leadership wey no submit to God na rebellion. Anytime pursuit of influence begin to overshadow pursuit of God, corruption go begin grow inside hidden places of de heart. True greatness no dey dem dey grab am, God dey entrust am to pipo wey dey waka in humility, purity and obedience. Christians no be tyrant, dem be servant, Jesus teach sey anybody wey wan become great must first become small um servant. Even believers suppose to guard dia heart against desires for power, influence, recognition or control especially wen dat desire dey push dem into dishonest or crooked ways. To resist temptation wey dey follow power dey hard. and many pipo don fall for for am. Power fit turn good pesin for private life into tyrant for public office once e become idle. Pipo wey get power weda legally or illegally fit lose empathy, intimidate odas and even start violence or encourage pipo to do am for dia sake. Atalaya wicked reign and end wen she discover di secret coronation of Jehoash, her evil no fit outlive God covenant. Bible remind us sey wicked no get peace And Psalm 5 and 4 talk say God no dey take pleasure in wickedness. Plato talk this thing say the measure of man na wetin him do with power. Believers don receive power for Acts 1 8 and First Corinthians 6 14, not to abuse people, but to serve God responsibly. Make you no dey power hungry, instead, make you dey God hungry. Make you think on these reflection ques- questions Which area for my life I dey tempted to desire control, recognition, or influence past surrender to God? How I dey respond when God give me power, authority, or responsibility over others? Whether hidden motives dey my heart wey fit make me manipulate, dominate, or dishonor people? Wetin I fit learn from Athaliah downfall about pride, wickedness, ambition, and abuse of power? Make your prayer come be, Father Lord, search my heart and remove every hidden desire for ungodly power, control, pride, manipulation, and selfish ambition.

for blogger dot com na na fresh for na fresh manner and for linktree na god camp or you fit email us for twomenoflight at outlook dot com your partnership make a difference together we fit impact lives for god kingdom we truly appreciate your generosity and your support una do.